Ech hunn elo grad nei Kandidat an der Stad kritt. Dat ass gutt. Also, schéinen gudden Owend. Parteileedung, fir déi, déi et net wëssen, kuerze Resumé, Mir hunn zwee Gremien, Präsidium, Parteileedung. D'Parteileedung ass gutt Bezierker och mat jeeweils ee Vertrieder hunn. Am Moment sou, wéinst de Gemengewalen nach vill méi dacks, fir datt jiddweree Zu Wuert kënnt. Ech entschëllegen direkt d'Féiten, déi den Owend iwwer dëse Event hunn. Deementspriechend ka vun deenen kee kommen. Da komme mer zu deene wichtege Saachen. Et sinn e puer upcoming Events a nächster Zäit, ofgesi vu menger Vakanz. Den éischte September ass Stammdësch Judden an der Brasserie Rex zu Esch. De véierte September, wichtegen Datum, Braderie an der Stad, mir hunn zwee Stänn, Sorry Jérôme. Mir hunn zwee Stänn do, dat heescht musse mer kucken, datt mer dat koordinéiert kréien. Den néngte September ass e Piratestand op der Fäerfer Braderie. Falls een am Osten wéilt zu Mäertert e Stand maachen, hunn ech elo gëschter an der, Samschdes an der Zeitung gesinn, datt déi no Leit sichen, déi do wëllen e Stand maachen. Dat heescht, falls den Osten sech ugespat fillt, a um den 21.9. ass déi iwwernächst Parteileedungssëtzung, déi nächste wär de 4. Ech hunn mam Handy

Wichteg vläit, mir hunn eng nei Pressewand do hänken, merci Andy, dat war ganz gutt. Déi Schinne kënnen och mat enger grénger an enger wäisser Wand bespaant ginn, sou datt mer do eise Fotostudio kënnen do ariichten, soubal d'Softboxen, déi de Ben bestallt huet, ukommen. Dat heescht och do, dat gëtt, dat gëtt, geet virun. Dozou komme mer dann och nach. Top 2, Update Gemengewalen. Waart, nee, ech mengen am Aktivitéitsrapport war dann nach e wichtege Courrier, dee mer kruten. Mir kruten erëm e Bréif vum Här Höffel, En ass insofern, wéi mer dat gesot hunn, hu se dat alles suivéiert, wéi mir dat proposéiert hunn. Ech hunn agesinn, datt mer alles deposéiert hunn. Dat heescht, d'Versperrtementer gi weider, et geschitt näischt, alles gutt. Si hunn och akzeptéiert, datt mer eis Suen zeréckiwwerweisen. Ech wonnere mech elo net, datt se dat akzeptéiert hunn. Si hunn eis do och eng Kontosnummer ginn, wou mer dat kënne maachen. De Ben wäert dat dann an den nächsten Deeg maachen. An dann, an dat ass vläicht déi gutt Nouvelle, ass déi Don, déi 2015 net berücksichtegt gi sinn, Ginn eis am Bilan 2016 als Produit exceptionnel gutt gehalen, sou datt eise Bilan 2016 nach eng ganz gutt Performance virun eis geet. D'Trésorerie wäert dann och nach der Parteileedung wéi virun de Gemengewalen den aktualiséierte Bilan 2016 virleeën, deen dat do ënner.

Mir hinnen en einfach Lëscht digital zoukomme loosse vun deenen 50 Leit a si stelle fir eis dann déi Certificats d'Inscription aus, déi mer dann kënne siche goen. Soss, jo, wéi gesot, den Néngten ass d'Braderie, do géife mer eis iwwer Leit freeën, déi eis hëllefe wéilten. A wien mer, wann Der iergendee kennt, deen op d'Lëscht wëll zu Clierf, dee soll sech bei mir mellen. Gutt.

Gutt. Réimech ass komplett, dat krut der mat. Dir gitt en Donneschden deposéieren.
An da gesi mer, ob do iergendwelch Problemer sinn oder net. Dank Réimech hu mir iwwerens eppes Interessantes erausfonnt, wat mir net esou bewosst war, nämlech datt een där. datt ee wahlberechtigt, also et däerf gewielt ginn, ouni wahlberechtigt ze sinn.
Dat war mir net bewosst. Also, du kanns als Auslänner, ouni op der Wielerlëscht ageschriwwen ze sinn, kandidéieren, wann s du fënnef Joer am Land wunns. Also, kennt een iwwer Logik a sou. Stad Lëtzebuerg kann ech rapportéieren, datt mer der, datt ech haut de Moien souguer nach zwee derbäi gesat hunn. Dat heescht, mir sinn am selwechte Quotient wéi Esch. Mir hunn awer nach eng 12 Leit, déi mer am Gaang sinn mat nerven an demarchéieren an an den Aarsch krauchen an hinne soen, Kandidiert, wann ech giff. Dat weess der nach vu verschidde Leit an der Vakanz sinn, déi elo dës Woch erëmkomm sinn. Dofir denken ech, datt mer do dës an d'nächst Woch beäntwert kréien, esou datt ech do nach am confiant sinn dëffer.
Zueleméisseg wéi vill Gruppen hu mer? Mer halen d'Winternerzeng.

Ech, wann all d'Strécker räissen, och nach froe kann, fir als 27. Persoun op der Lëscht ze sinn. Mee de Problem ass, da si mer iergendwann zu 10 Beggener op der Lëscht a 17 Net-Beggener. Dat wär och ongënschteg. Dat heescht, mee mir si gutt ënnerwee. An bon, soubal se ënnerschriwwen hu sinn ech zefridden. Péiteng huet hir Lëscht komplett, wëllt awer nach gären u sech e Member iwwerzeegen awer mat ze goen, fir e manner begeeschterte Kandidat ze ersetzen ass, dat kann ech verstoen, den Ament well de Christophe jo awer en aktive Mënsch ass, mee mol kucken. Kielen sinn ech zwee Kontakter, ee positiv, ee negativ. Do huet de Kami mer scho gesot ween, ech nerven déi nach an ech hunn nach zwee Leit, also den Jörg an d'Nathalie do fir ze nerven. An Ettelbréck huet d'Sam offiziell dat gesot wat jiddweree scho wosst, nämlech dat se näischt maachen.
Déi Fee, si ginn net mat? Nee.

Domadder hu mir iwwerens elo scho, wann ech dat enker zesummen zielen, 6, 7, 37, 54, 55 plus déi hir 13, also mir hunn da scho méi Kandidaten elo an deene puer Gemengen, déi fest sinn, wéi mer fir d'Nationalwalen haten am ganze Land.

Gefrot ass wéi gesot zwee Samsdeser an zwee Sonndeger vun, ech weess net, zwou bis sechs oder esou um Stéck, fir datt all Goeten d'Leit, déi kandidéieren, d'Méiglechkeet hunn, un engem vun deene véier Deeg hei kënnen ze passéieren a gläichzäiteg eeben och filmen. Also filmen, ech denken, datt mer fir d'Filme brauchen, ganz éierlech, Fotoe musse mer vläicht net, mee wann et déi selwecht Leit sinn, déi béides maachen,

Dann ass dat, stell dech dohinner an da kann den Yvon do eng Kéier Knips drécken an dat ass eng Foto, déi ass gutt genuch fir op alles, wat mer brauchen. Wann s du nach sees, mir maachen dräi Posen, da ginn et eben dräi X'en, déi op de Buedem kommen an da ginn déi dräi Fotoe gemaach. Dat ass idiotesécher. Also dat kann ech menger Cousine vu néng Joer ginn a soen,

datt mer, ech soen emol, et astellen fir d'Kandidate fir den Otto-Normal-Kandidat ass et dann, du kënns iergendwann enker während de Permanence vum Yvon oder vum Farid heihinner, déi zwee kréie gewise wéi een op deem Fotoapparat op Knipps dréckt. A wou den X ass. An da kommen déi hir Foto esou man. An dann huele mer d'Spëtzkandidaten an déi Kandidaten, déi Zäit hunn, dann ze kommen, wann de Fotogra wann de Fotograf kënnt. An déi kënnen da vum Fotograf geknipst ginn. Kann mer net déi Leit elo einfach froen, fir während deene véier Deeg, wou mer hei filmen, gläichzäiteg Fotoe maachen ze kënnen? Erwaarde se dofir sou vill Froen?
Dach.
121, Sees deen 250 Euro fir eng Stonn facturéiert, soll 4 Stonnen, 4 mol 4 Stonne kommen.
Jo, do kënnt bal keen beschaffen dobei, dat heescht jo bal keen bei deene 4 Stonnen. Jo, mee an deene 4 Stonne mécht jo, schafft jo och de Projet 3, dat heescht d'Film, den Projet 2, dat heescht d'Filme vun deene klengen Spotten.
Ganz éierlech, mir ass et egal.

Ech wëll net nach mat Selbstausléiser schaffen. Dann ass et wierklech, du stells dech dohinner, d'Héicht vum Fotoapparat gëtt agestallt, gëtt gefilmt, sot d'Päerd. Also, méi einfach, méi idiotesécher geet net. Mir mussen net an e Studio goen, mir mussen net iergendeen do nerven.

Mir ass et egal. Nee, déi Fotoen, déi géingen hei am Haus gemaach ginn, déi net vun engem Fotograf wieren, déi missten jo och retuschéiert ginn, oder net? Virdrun ass geschwat gi vun, datt déi gréissten Angscht hien hat, wier dat dono veraarbechten. An d'Fro déi stellt ass, ob een dann se fir wee veraarbecht se da wann ee selwer gemaach huet. Et ginn zwou Approchen dozou. Déi eng ass, mir fotograféieren jiddweree virum wäissen Hannergrond. Wäissen Hannergrond ass gutt, wann dee gutt ausgeliicht ass an dat kënne mer mat zwou Softboxen assuréieren.

Dat heescht, dass se elo net fir. Nee, ech hu mech einfach gefrot, wéi, wann anerer Fotoen huelen a soll veraarbecht ginn, ob een dann och ee fënnt, deen déi Foto veraarbecht, déi hien net gemaach huet. Dat.
Déi zweet Alternativ ass, mir knipse viru e gréngen Hannergrond a mir stellen automatiséiert fräi mat Chromafilteren. Dat geet och automatesch. Also och do hu mer net groussen Opwand. Wou et problematesch gëtt ass, wann s de gär verschidde Posen hues an du häss gär, datt d'Leit herno natierlech ausgesinn. Virun mir ass dat, wat d'DP mécht. D'DP huet Gruppefotoen op hire Flyeren, wou ech der ka soen, datt déi Leit ni zesummen den nämmlechten Dag bei engem Fotograf waren. Dat ass de Jipperen ass eenzel geknipst ginn, fräigestallt an dann dropgepaakt. An Fir datt dat einermoosse propper ausgesäit, dat ass anescht. Wann eis just ëm Portraitsfotoe geet, soe mer mol, geet eis dës Kéier haaptsächlech ëm Portraitfotoe, fir datt mer déi kënnen an d'Flyeren an an d'Programmer derbäileeën.

Wa mer wierklech nach méi lokal Videoen hunn, datt mer nach méi kënnen do maachen.
Jo, also meng mir hu Budget fräigeschalt fir hallefdaags een anzestellen während 3 Méint. Dat heescht de Budget ass eigentlech do. Jo, de Budget ass do. Muss een eben just endlech ee fannen deen dat elo mécht.
Ech hat e mat engem Kolleeg geschwat, deen dat mécht als Freelancer, mä deen huet leider keng Zäit an huet gefrot, ech hat him dat weidergeschéckt vun vun der Offer do, vun der Joboffer, an huet gesot, hie kéint net, mä hie géing vill eenzel Leit kennen, déi awer esou a kleng, also kleng Betriber wieren, ob déi och kéinte postudéieren. Ech hunn leider vergiess nozefroen wéi dat ass, mee et kënnen déi Leit eng Offert aschécken oder ech huelen un, well mir haten d'lescht Kéier haten mer op der op der Präsidiumssëtzung mengen ech gouf gesot, dass mer gären e Freelancemann hätten a keen Trieb.
Zu deem Zäitpunkt hätt mer am léifste gehat, dass een et och hei gesiess hätt, also dass een dat tatsächlech als Job mécht, well dat méi flexibel ass, mee mir kommen ëmmer méi an En Zäitdrock, esou datt eng Firma, also e Betrib, egal wéi, déi eenzeg Solutioun wäert sinn. Mä dann, ech schreiwen him dono nach oder ech ruffen em un, datt e mer déi Kontakter weiderleet. Soss.

Ech wëll just soen dat mer beim Moien mëttlerweil fäerdeg bréngen fir ee Video d'Woch eraus ze hummeren, mat Skript schreiwen, Biller maachen loossen an en aschwätzen, also dat misste mer hei och hinkréien, hunn hei nämlech méi Leit an. Skript kriss du mei de Mëtten an de Mëttesstonn. Dat ass, dat geet duer.
Also zwee Wege plus ass eng Kéier dat fir fir d'Sich an eng Kéier fir en animéierten, also fir de Logo. Jo, well Sich bréngt eis net méi vill, wann mer do nach 3 Deeg waarden, dann kann et ganz been an d'Tonn klappen, da sinn dat 500 Euro zum Ausgi vläicht.

Flyeren an alles wollt ech d'nächst Woch bestellen, haaptsächlech eng Katéit vun der Stad, mee ech wollt awer och all déi Flyeren, déi mer fir déi eenzel Gemenge schonn haten, och a Stock mathuelen, fir datt se respektiv nobestellungen wäert ech d'nächst Woch nach déi jeeweileg Sektiounen kontaktéieren, fir ze kucken, wat do ass, wat mer nach brauchen, datt mer awer vu jiddwerengem eng 100, 200 Flyeren do hunn, falls een aus där Gemeng kënnt, datt mer him dat awer kënne passend an den Trapp drécken.

D'Stad huet en Deel schonn, wäert wäert een nei Flyere maachen, op där Schëff halen, dat ass kloer. Den Andy huet och Material, also Text liwweren ass dat eenzegt wat den National net stemme kann, ass Texter schreiwe fir iech.
Et si Virlagen do, also den Text hunn der séier op Virlage gelooss, et muss Text hier.
An vläicht och dat een oder anert Bild wat dann och lizenzfräi ass. Ja, wat mer kënnen benotzen. Wat mer kënnen, wat mer dierfe benotzen. Ja.
Ja, a kënnen, also och. Ja, et muss och e bësse presentabel sinn.
Ech géif Iech bieden, Iech an de Pad unzemellen, fir d'Braderie respektiv mam Yvon ze kucken,

Fouer iesse goen, do geet bei mir ëmmer gutt d'Këscht. Déi lescht Joren si mer an de Stall gaangen. Ech sinn awer oppen fir aner Proposen. Dëst Joer ass och eng nei Friessbud op der Fouer. wou et traditionellt Iesse gëtt, wat och ëmmer dat heescht. Jo,
Dat sinn déi vum giele Spill do, ne? Vum Batenschwanz. Ech mengen, datt déi vun deem neien Spill ass. Also, mir ass et egal, huet een eng Preferenz, wou mer higinn? Soss géife mer d'Table de Course mam Stall reservéieren.

Dach, well d'Stad Lëtzebuerg huet missten nei Gasleitunge verleeën, well et eng nei Richtlinn gëtt, déi op esou fester Gasfläsche verbidden, wat ech eng ganz, ganz gutt Saach fannen. Dat heescht, d'Stad Lëtzebuerg huet elo tatsächlech missten Glacis Gasleitunge leeën.

hei ze grillen, fir d'Memberen an d'Kandidaten owes, nodeem jiddwereen da seng Plakater peche war, fannen ech ganz, ganz cordial. Ech géif awer elo dat net am groussen, am grousse Kader maachen. Ech denken, datt dat éischter dann eppes ass, datt déi jeeweileg Sektiounen a Bezierker sech e bëssen no beschnuppere kënnen.

Vue datt et sech esou laang Zäit geholl huet fir esou eng laang Email ze schreiwen.
Ech sinn och guer net sécher ob mir wierklech jidderengem eng Kopie dovun ginn
haten.
Meng Fro ass, Wat war elo genau den Ausléiser? Ech hunn iergendwou gelies, dat wär e Facebook-Post gewiescht. Wéi ee Post an wéi?
Jo, hei gëtt e Bild vun der Swiss-Bank. Ganz kuerz ausgefouert, Den Dan huet Post-it gesponsert bei sech. Doduerch hunn elo Leisen am Bett déi sech dat Gelike, I don't give a shit ween dat liked, dass en Konformitéit mam Wahlkampfofkommes. De Bob Picard huet sech doriwwer opgereegt. Pardon, wann s de soss de ganzen Dag iwwer an der Press ass, ze ginn hues wéi bei enger Partei op d'Nationalitéit vun de Leit vun engem Post ze kucken, dann deet mer däi Liewe Leed, well ech hunn déi Zäit net. Elo mol ganz salopp.
Ass et richteg, datt mer d'Wahlkampfopkommes nach eng Kéier sollten bei jiddwerengem thematiséieren, datt jiddweree weess, wat erlaabt ass, wat net? Ech kann Iech awer direkt soen, Poustesponseren ass net verbueden, och wann am léifsten déi aner Parteie géife verbidden, datt iwwerhaupt ee virum 10 September iergendeppes géif soen, well et ass jo kee Wahlkampf.

Also ab dem zéngten ass et rechtlech schwiereg.
Ech géif Ae maachen. Déi kanns jo net iessen normalerweis. Nee, mee du däerfs kengem e Kaddo maachen.
Mee Andy, däi Wuert zum Walkampf, et komm, du hues et nëmme hinnen erschriwwen.

Och net op Gemengepanneauen Plakater schonn ophänken, och wann déi da scho e puer Deeg éischter stinn. Keng social bots benotzen, dee Blödsinn hei, ne? Mir hunn den Här Schäfer verplatzt do. Ech fannen awer dee social bots nach ëmmer esou grandios, well

Also ganz éierlech, ech verdénge mäi Geld mat esou Saachen. Esou e Bot schreiwen ass net esou trivial, wéi déi aner Parteie mengen, datt dat wär. A blöderweis kënnen déi mazedonesch Fake News Verbreeder och kee Lëtzebuergesch schreiwen. Dat heescht, dat hält och en Auge. Wat ass den Ënnerscheed dann tëschent engem generell esou eppë Message schreiwen an eng Plainte geheien?
Geet just ëm dat Automatiséieren.

Dat ass am Moment gecancelt, well do näischt geschitt. Freet mech wéi a Steng. Jo, se si am Gaang. Jo, do ass mäin Charme näischt bezuelt ginn. Dat heescht, d'Kaart de port payé, dat ass gemaach. Dat ass geschéckt, dat ass ageschéckt. Yvan, wéi gesäit et mat eisem port payé aus?

Bei de Tielerlëschen zeréck, mengen et si ganz, ganz wéineg, déi mer net kruten. Dat war, bon, bei engem Deel hu mer se dunn am Pabeier kritt, dat ass Biekerech, Räisduerf, Maacher, relativ chiant. Déi meescht hunn eis se per USB-Stick einfach zeréckgeschéckt, dat heescht, dat huet fonctionnéiert. E puer hunn insistéiert, datt ee laanscht geet an se siche geet. Anerer hu gemengt, datt E-Mail méi sécher wär wéi en USB-Stick mat der Post ze verschécken. Dozou hunn ech dunn einfach näischt gesot. Ech hu gesot, Merci, datt der eis se schéckt. D'Mama war souguer esou gutt, huet gefrot, Hutt der se léiwer gäre per E-Mail oder per Stick? Hunn ech hinnen zeréckgeschriwwen, Per Stick. Si hu mer se per E-Mail geschéckt. Mee mir hunn déi meeschte Wielerlëschten. Ech sinn, ech wäert elo an der Vakanz profitéieren, fir do en Import anzeschreiwen. Dat mer eng schéin Datebank hu wou mer wëssen, wie wou wou wunnt a wéi jonk an al, an datt mer eis Erswielerbriewer kënnen erausschécken.

All déi aner kanns de och op eidel maan an als op eng gudd Plaatz fier. Dann haale mer d'Positiounen zumindest. Gëtt déi international oder also ganz national gëtt déi ugefrot an net eenzel an de Gemengen?

Falls Dir ee Froen huet wéi een sech do ageloggt kritt, alain at piratepartei.lu an deen hëlleft Iech gären an erkläert Iech wéi dat geet. Do kënnt Der all Panneau deen Der opstellt markéieren, dat heescht wann herno en anere wéi Dir se asammele gitt, weess deen wou en asammele muss goen, respektiv wann Der mengt do wär nach eng gutt Plaz an do ass nach kee markéiert,

Fir d'Lëscht wäert et jo kee richteg Choix ginn, a richteg Choix. Du kanns natierlech, ma mir hunn zu Risach eng Permission de voirie hunn, déi fir d'Land gëllt, kënne mir zu Stroosse laanscht d'Route d'Arlon e Panneau stellen, iwwer d'Pirate generell. Jo, jo.
Mee kënne mer net einfach e ganz normaalt allgemengt Plakat op d'Plakatwand hänken?
Net an deene Gemengen, wou mer net untrieden. Okay. Dat ass well jo zum Beispill an de Majorzgemenge sinn déi Wänn reservéiert fir Majorzkandidaten.
Wéini kréie mer d'Nummer? Wéini kréie mer d'Lëschtennummern?
Déi wäerte mer pro Gemeng eng eegen hunn, well mer net a mindestens 22 Gemengen utrieden. Nëmme Lëschten, déi a mindestens der Hallschent vun de Proporzgemengen untrieden, kréien eng national identesch Nummer. All déi aner Parteie ginn hannendru gesat. Also dat heescht, Dir kënnt dovun ausgoen, datt mer d'office net een, zwee, dräi sinn.
Markus gëtt Dir awer e Zuch nach. Jo, jo, mee also mir sinn haut véier oder fënnef. An ech denke, vue datt et soss net vill Lëschten an, also du hues dann nach déi Lénk an d'KP nach a verschiddene Gemengen, an dat gëtt pro Gemeng gezunn. Dat heescht, dat hänkt dovun of, du hues jo Gemengen, wou zum Beispill dann nieft deenen dräi groussen, soe lo mol, du kanns eng Gemeng hunn, soe mer d'LSAP, d'DP, csv an déi gréng hu Lëschten a mindestens 22 Gemengen, da bedeit dat, datt si d'Lëschtennummeren 1 bis 4 gezu kréien.
Dat hänkt vun der Gemeng of. Wann s eng Gemeng hues wou d'ADR, déi Lénk an d'KP a mir untrieden, gëtt zwëschent deene 4 Leit da gezunn ween 5, 6, 7 kritt. Jo, ech soe jo ab 5.
Jo, also ech géif soen ab 5. Ausser d'ADR géif mech elo staark iwwerrasche mat 22 Lëschten. Nee, nee, nee, nee.
Mir och déi Gréng, déi Gréng komme knapp op 22 Lëschten.

Jo, et ass jo nach eppes ze bemierken, natierlech do iwwerall, wou mer jo keng komplett Lëscht hunn, mussen d'Leit dann awer och nach eng Kéier informéiert ginn. Do maache mer en Tour de boîte, datt d'Leit wëssen, datt wann se eis wëllen optimal ënnerstëtzen, datt se net däerfen e Rondel schwäerzen, mee datt se mussen

Dat gëtt einfach nëmme blöd Press. A ganz éierlech, esou kleng, esou kannereg wéi den Theo Gein si mer net. Also.

Mat den Gedrénksbongen, mat de Kaarten muss een unbedéngt kucken, dass déi Sue erakréien an dofir, dass Iech fir eng Kéier net méi driwwer erëscht ginn. Mee dëse Moment ass och net konsequent an Dir kënnt d'Kaarte beim Yvan kafen. Do ginn der da vun 10 Euro an do ginn der vu 20 Euro. Kritt der eng Quittung geschéckt, jo, voilà.
Geschriwwen. Geschriwwen, pardon, jo.